Үтүө күнүнэн Тааттабыт нэһилиэгин бары олохтоохторо уонна ыалдьыттара. Истиҥ сэргиһибит ыалдьыта Елена Николаевна Дедюкина. Эрэл сокуонай саастарын ситэлик оҕолору чөлгө түһэрэр киин дириэктэрэ Таатта нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, Саха Республикатын гражданскай көҕүлээһиннэрин туйгуна. Үтүө күннэ. Үтүө күнүнэн. Истиҥ сэһэргэһиибит биһиэнэ хомсомуол сүүс сылла юбилейыгар ананар. Ол иһин булата төлөннөх хомсомуоллары биһиги устабыт, онон дьэ сэһэргэһиибитин саҕалыахха. Дьэ, сиэр быһыытынан биһиги бастакы боппуруспут кимтэн кииннээххиний, хантан хаатааххыный? Үтүө күнүнэн биэриини сэргээн көрөөччүлэр! Мин төрдүм туһунан ахтан аһарар эбит буоллахха, мин бэйэм баайаҕыттан төрүттээхпин. ийэм төрдө Чурапчы, кини Чурапчы көөрүүтүн кыттыылааҕа Местникова Елена Дмитриевна диэн. Ити сэрии сылларыгар сут дьыллар биллэриллэннэр ити көһөрүүгэ хайаан кини тиксиигэ баран баран, аҕалара Чурапчы киитэбит, онтон эбэ- ийэлэрэ, ол атын мин эбээм Баайаҕа буоллаҕа дии, Нахатова диэн. Ол кинилэр ол таксига баран үлэ- үлэлииллэр. Мин маамам оччолорго ийэ оҕо сылдьан онно э, Чурапчы күһүтүгэр баран, эрэй-муҥ бөҕөнү көрсөн, эм, бииргэ төрөөбүт бырааттарын сүтэрэн, аҕаларын сүтэрэн кэлбиттэрэ эбит. Онтон ол иһин Чурапчыга төннүбэккэлэр, били эбээбит огдообо хаалан баран кэлэн Баайаҕаҕа дьонноругар кэлэн олохсуйар. Онно кэлэн баран ийэм улаатан ааһа мин аҕабын кытта дойдубун Николай Оборонёрсин киһини кытта ыал булан олохсуйан олороллор. Онно ол үс оҕолоох ыалтан мин саамай кыралара мин бу төрөөн-үөскээн алта уон түөрт сылга төрөөммүн күн сирин көрөммүн бэйэм эмиэ үс оҕону төрөтөммүн билигин иккис э, оҕо эбээтэ буолан олором. Эп, онтон булача бу дьэ оҕо сааһын төһө да уол төрөппүттэрин ыараханнык көрүстэллэриттэн биһиги кэминээҕи оҕолор эбиэскэ бириэмэтээҕи оҕолор. Оҕо ааспыт наһаа үчүгэйдик дьиэлэр ээ. Дьонун булана баһаалыста дьэ оҕо сааспытын кыратык дьэ олоро уустаат таайан кырын убайа кыыс эрдэ бай хомсон буол салайааччыта буолбуккун оччолорго билигин салайааччы буолбуккун

Дьокуускайдааҕы педучилищеҕа баспытаатал үөрэҕэр туттарсаллар этэ. Олору кытта за компания хааламмын баспытаатал идэтин түөрт сылы быһа үөрэнэн бүтэрбитим. Тыһынчы тоҕус сүүс аҕыон икки сыллаахха бүтэрэн бараммын кыһын бүтэрэр буоллаам дии. Аҕыон үс сыллаахха баайаҕа туоҕар колокольчик детсадка кэлэммин баспытааталынан үлэлиибин. Ол үлэлии сылдьаммын онтон баайаҕа оччолорго ыччаттар, комсомоллар ынырык көхтөөх буоллахтар дии. Ол онно туох баар общественнай үлэҕэ көхтөөхтүк кыттыыны ылабын. Баайаҕа государственнай тэрилтэлэрин комсомольскай тэрилтэтин секретаринан талаллар разом. Ол онно үлэлии сылдьан сопхуос Петр Алексеев сопхуос отделениета буолла Баайаҕа. Ол онно биир сыл детсадка үлэлээбитим кэнниттэн арай миигин туохха ыҥыраллар. Баайаҕа

Ол кини олороллор кини комсомол секретаритааҕа дьонорго. Ону кинини билэбин булан ол Яковлевы бастаан хаҥа көрөбүн. Онно дьэ кэпсэтэллэр хайдах тугу үлэлиир дьаҕан иҥин дииллэр. Үлэлии хамсыы сылдьабын наһаа үчүгэйин диибин ону. Ким ол Афанасий Константинович этэр биһиги маннык эдэр талааннаах дьоннору көрөммүт комсомол үөрэҕэр үөрэтэ ыытыахпытын иҥин сөп иҥин дииллэр. Оннук ыытар буоллахпытына барыан этэ дуо дииллэр. Ону мин Оттон онно манна барарга аллаах киһи оччотон. Эдэр киһи барара-кэлэрэ өһөр бүлүүр кэбим этэ буоллаа дии. Мен үөрэнэ сөбүлээн баран баҕа буоллаа дии үөрэнэ барабын диин комсомол ыраарына Амурская зональная комсомольская школа диэн баар дии. Аа, оно Благовещенскайга оннук бар гирейдах курс. Благовещенскай бутакта. Благовещенскайга. Онно бар эбит. Оно Таисия Васильевна тер бу Елена наха көхтах ингин диир онно үчүгэй кадр хыджа ингин. Ол Благовещенскайга үөрэнэ барарбын эрэ саныыбын. Дьэ, холобур хата үөрэнэ барар буоллум. Онно Афанасий Константинович этэр. Онтон ол үөрэҕи бүтэрбиккин кэнниттэн Москваҕа өссө партийнай школалар бааллар диир. Оннукка даҕаша үөрэнэҥҥин халайааччы буолуоххун сөппүҥ диэн. Халайааччытыгар наадыйбаппын. Ол Москваҕа высшая партийнай, высшая комсомольская диир, онтон партийнай диэн. Партия игин буоламын диэн барша санаабаппын даҕаны. Школа диэн этэ. Школа диэн, аха. Онно Москваҕа үрдүк үөрэх баара дьэ олоҥукка үөрэнэр үчүгэй ыччаттар ортолорго үлэлиир үчүгэй баайа буола диэмин онно эрэ хааныбын һэ. Комсомол секретарь буола миигин диэн ааҕыппын. Онтон дьэ хөп онну дьэн болла онно маамабар кэлэмин кэпсээтин оннук үөрэх баара эбит диэн. Аха. Онну үөрэтиэхтэрин баҕараллар эбит игин диэтин. Чэ бэйэм билэр боллаан диэдэр киһи диэтэ.

Онно наһаан ырдык кинилэр маннык дьээдьэлэр, түөсэлэр үөрэнэ сылдьаллар. Ата муодатын иин диэхэннэр этим. Хаама эдэрдэрэ мин. Хаама мэникпин мин. Ону ыйыталлар мин. Ким дегені иҥин диэн фамилиябын ыйталлар. Аны мин дьээбэм оччоттон оҕо таһа элбэхтэр. Хахалар элбэхтэр. Дьээбэм хаабым ынырык элбэх, ону этэллэр миигин. Кимнин диэҥнэн этим. Ыттырыта тыыта

Кэллим, ол кэлбитин кэнниттэн эмиэ ыҥыран ыллылар. Дьыссааппар үлэлии сыттахпына. Эмиэ ол дьэ завуһун хоһугар тиийдэ эмиэ Афанасий Костюпиновичтаах эмиэ Таиса Васильевна олороллорун этэллэр дьэ. Елена Николаевна дииллэр. Табаарыс Дедюкина Елена Николаевна диир официально Афанасий Константинович. Дьэ биһи эйигин үөрэттэрдибит диир. Дьэ билигин эн э, бу Таиса Васильевна туохха атын сиргэ үлэлии барарынан сибээстээн Петр Алексеев аатынан сопхуоска комсомольскай тэрилтэ сэкиртээнинэн ылыахпытын баҕарабын. Сөбүлэһэҕин дуо диэтэ. Эсов миэхэ дуо сопхуоска сэкиртээрдэ. Эсоптан биһи эйигин оннук диэн үөрэтэ ыыппыппыт диэтэ. Мин балан ол оннук буолуо иһин диэн эппиттэрэ буолуо гынан баран өйбөр суох болар. Ол секретарь буоламын диэн өйдөөбөпүн мин ол холбуруу баран үөрэнэбин эрэ диэн толкуйдук буолар. Дьэ онно күөрэттэрдибит, онон диэн төттөрү түһэр табыллыбат. Дьэ олох хайаан да секретарь булаҕын диэтилэр. Партия ыҥырар. Партия ыҥырар, партия эттэ, бүттэ ону. Мин ону хообаһым сразу угуһунна, манна угуһунна, онно дьэ кырдьык бу дьоннор миигин ол иһин үөрэттэрбиттэр эбит. Чэ булар буллаҕым дии диэн. Ол да тугуна. Ону партияҕа э, комсомол секретара буоларга хаһан да партийнай буолуохтааххын диэтилэр. Партия кэккэтигэр киирэҕин дииллэр. Аны ол партия кэккэтигэр киирэрбэр хайаан даҕаны доярка олохтаа үһү. Уһаан баспытаата буолаан дии. Эбинньэнэн буолана дояркаҕа таккаҕын ыччат БСЛКС алты он бес сылынан аатынан

туох онон манна сылдьан доруобуйатын хайаан миигин төлүөҕүттэн кини инбэлиит иннэнэн көрбө сүөһүн диэҥэ бачча чугаһаабынамын манахха хайа дьигиттэн олорорбун да билбэппин хайдах гынаппын тиэмэ миэнэн кыдьыгынан ыалбыта буоламына хантан ол үксүн наар да онно манна гастролларга эн сырыттым ол биэлии үлэлээри үксүн аҕыйах күн да яатылар

Дьэ онтон бу улуус Тааттаҕа үрдэх иһин биир бэйэ сааскар школаны бардаҕым дии, оскуоланы бардым. Онтон мин хайдара өйдүүбүн ээ, бу Дьөһөгөйү хайдара олох киһи кыайан умнубат туга, били эн тэрээһиҥҥинэн Дьөһөгөй диэн

Билигин ити онно билигин махтана ханыбын ити хомсомол туоҕун оскуолатын барбыппар бу үлэҕэ үлэлиирбэр уосанан ити комсомол школатын барбытым хаамай туһалаах эбит диһандыбын иһэ потому что ол онно Афанасий Константинович ол паркомом секретарэ онно Жирков Семен Гаврилович диэн Петр Алексеев хос директора агрофирма директора Ааһа сөп. Ол кинилэр миигин бу үлэҕэ такайаннар аһа хайдах эрэ олох эппиэтинэстээх баайтык үлэҕэ сыһыннаахтык кинилэр үөрэппиттэрэ эбит диэн ылына. Отаҕа аммастыбын Дина уонна ким иһин биир умнубаппын. Домна Егоровна Христофорова диэн детсаатын сэбиэдиссэйэтэ. Ону ол хомсолуонуй кэтээрдии бараарыгымыппын Домна Егоровна барахсан кэлэн диэбэр олох Маамам баарыгар чайдыы-чайдыы кэпсэппиттэр, онно эппитэн комсомолга үлэлии бардаххытына дьиэҕэр олоруон сөҕө эн маамаҥ ыалдьар диэбитэ. Маамаҕын көрүөххүн наада. Аа, эн олох талааннаах киһигин, олох халайар талааннаах киһим мин кимҥэ даҕаны бэйэм дуоһунаспын биэрэ иликпин диэбитэ. Мгм. Үйэтин сааһын тухары баспытааталы тэрийэ, детсады тэрийэн

Ол тоҕуону сыллар ыһыллаллар, онтон арай дьэ ол туох ханнас иһин олох кэлбэт буолбута дьэ. Мөлүйүөнүм Үөһэ, хаччы буолбута, үөһэ. ханнас олох кэлбэт Мгм. буолбута. Инньэ гынан буоллаҕына, мин туохтуу барбытым. Коммерциальныы барбыппын бары эп. Ону дьэ мин коммерциаль буоламмын дьэ оҕуруунум хотунан дьэ онно-манна барааччы кэлээччи буоллум. Мгм. Онно кырыттым. Арай буолаана Попов Николай Ефимович диэн уруккута эмиэ Петр Алексеев

Толтуохтаахпын, кыыстаахпын диэтим, кыыһым алта сааһын тулаара илдьэр иһин. Кыыча оскуола кэлэрэ чугаһаабыт дии, киирэрэ чугаһаабыт дии. Онно манна харахачыҥнааҥҥын бүт, миэхэ хасыҥыттан үлэлии кэл диэтэ. Ону тугунан диэтим онтон. Кэллэххинэ быһаарыахпыт диэтэ. Николай Ефимович оччолорго туох баһылык

Онон ыччат лидера буоллум. Онон Николай Ефимович дьэ маннык ыччаттары мунньуохха наада, олох ыһыллыы-тоҕуллуу барда. Дьэ ити тоҕуон биэс тоҕуон охтооллор кымалаайы. Оннук түмэр туох наада. Дьэ хомсомуоска закаалкалаах киһи оннук хайаа диэн. Мин хайдах мунньабыный диэбин дьэ, ону олорон эрэммин тэрилтэлэрдэн дьэ биир-биир хаамыталаатым. Дьону массыына иһин биэрбэттэр буолар. Дорожнайтан аҕалаан, ЖКХ-тан аҕалаан Волгаларын барыларын кэрийэ кэрэбин диэн ыччаттарын испиэһэктэрин оҥортолоотум дии. Уонна хаама активнай ыччакка түҥэйиҥ диин кэспэлээмин барылын активнай дьоннорун испиэһэктэрин ыҥырталаамын диэн. Биир-икки дьон ыҥыраммын ытык күөл булбатах буолар бэйэм баайаҕабын. Кими да билбэппин ытык күөлгэ. Дьэ оннук ыҥыртааммын билсэммин биир иккиһиттэн хаалаан ол дьоннор ким эрэ ыҥыраннар хайаанан диэн дьөһөгөй ыччат түмсүүтэ диэн буллубут. Онтон мээнэ Москва ыччат түмсүүтэ диэн булбут. Онтон дьэ ааттаммыппыт. Ааһа оннук. Онуун аайы дьиҥнэним. М. Ону бу театр үлэтин почти биһиги ыытан олорбуппут диэн курдук дии. Биир субуотаны олох хайаабыттарын Дьүһүгүттэн билигин кимнээх баалар Федора Марина Федора Марина баар ким Матвеева Вераны билэҕит бу Ростелеком Александр Бабыттас Слевцов аха сэрэ аха ити кини Хыджар ити Макаров Рома бар сөп так уонна Макаров Кеша бар Максимов Юра ингеннэр элбэхти ити Тарбахов Руслан Васильевич начальник баарбыттаа, ити кинини кэргэн Розайын. Ити биһиэхэ сылдьанар ыал буолбут дьоннор. Итиннэ сылдьанар эҥин ыал буолбут дьоннор бааллар. Ону мин ханыы буду өйдүүбүн ханна наһаа элбэхтэ гастроллуур туһалаатыгыт, наһаа элбэхтэ эрэһиллэри тэрийэрдигит. Хибилин сарыл буолан турар Билиэмэҕэ. Ити сарыалга боланна ханаан көрүн 31 декабря мероприятие өтөбүт түһүгэй. Эт, тол бар Кулунаанатыттан хаардаан кэнсиэригэр тиийэ барытын туруорабыт. Уонна первого января этэбит. Первого январга оҕолор Мэҥэ Алдаҥҥа Томпо улууһугар гастролу барыппыт. Харсын-харсын да дииллэр. 31 декабря мероприятие ытабыт. Первого январга уон чааска гастролу барабын, массыынабын ийэм барда кэситин ылабын. Автобус ийэм барда кэситэбит. Николай Ефимович ынтык поддержкалаабыта. Ону ким кэлбэтэх, хойутаабыт барбат.

Наар даҥыаһы дьон. Бу биһиги Тааттаттан ытык күөллэр Дьөһөгөй ыччат түмсүүтэ гастролга кэлэбит. Киэһэ эрдэ чааска кэлээри диэбит. Кэлэбит, кулуппут ийэ тоҕус доллар ийэ буолар. Мен Алданнаан ааһа, кириэс хачаайынан ийэм, ити сахалынан ийэм бардын. Ыччат гастроллаан кэлэбит. Аны бу биһиги бу холобура киинэлэр бу киинэлэрэ мээнэ эн тоһуйбатыбыт сөп. Ону булана дьэ бу чэ комсомоллук да хебээстээх киинэлэртэн Наһаа элбэх киинэни ханныгы көрбүккүнүй? Бу убатык комсомольскай киинэлэр. Дьэ, оо дьэ бу молодой Гвалины хаста да көрбүтүм. Любовь Кача, э, Орловалаах. И, а, сөп. Та как закалялась таль көрбүттүм. Завтра была война. Добровольцы диэн киинин наһаа сөбүлүүрбүн. Весна на Заречной улице диэн ирдэбил-истэҥ олох. Түннүктэрэ маннык аһылыннаҕына устуората хамсыыргыгар маннык. Наһаа да кыраһабай кыргыттыты любовь орловашын артыскка диэн. Девчата вообще хаһан даҕаны сылайбакка көрөбүн. Хаһан баары көһүннэҕинэ, хайаан да киниэхэ ол программа переключаетын. Наша бүл. Оһо гына ти туох барбатта. Румянцева.

буолахтар дии дьонон дьэ баһаалыста оҕолорбут туһунан сиэннэрбит туһунан ахтан аһараххын оҕолорум умакан кыыһым ыал булан Иркутскайга олороллор кини областной спеццентрге брас үлэлиир кэргэннээх

Онто кыргыспыт. Кыра кыыс Ангелина буоллаҕынаан Якутскайдаа бэйэм туохпун батыһан Якутскайдаа педколледжка ааһа начальник класс учууталыгар үөрэнээччи. Диктааны. Иркутскай биллэн турантан былыргы куорат булаат иһэ Иркутскайга бараргын истэбит. Оннуктан биллэн туран оҕо киһиэхэ ийэҕэ аҕаҕа сиэн бэрэхтириэн хашир булаат үһү. Ону дьэ бу билиҥҥи ыччаттарга урукку хомсомуоллары биһиги кытары билиҥҥи оҕолору бэйэтин ньээбэккэ син биир көлүөнэ бириэмэ ааһар, көлүөнэ уларыйар, туосиер майгы да уларыйар, оннуттан бэйэбит уларыйар буолбут үһү. Ону дьэ бу ыччаттарбытыгар баҕанаһабыт. Ыччаттарга ыччаттаргыттан билигин хамсанарга биһиэхэ билигин маннык үйэбитэ буолар наһаа үчүгэй үйэ кэллэ. Олох киһи этэргэ дылы барыта били урукку бобуу хаайыы буолбатах буолаа дии. Бэйэҥ төһө кыахтаах буоллаххына төһө баҕарар сайдаҕын, сүрэхтээх эрэ буолуохха наада. уойан буолан андыс бастатан туран билиҥҥи ыччакка бириэмэни куоттарбакка хэп ааха уонна ити уруккуттан этэллэр дии кырдьаҕа хаахха хаалыгы дьаҥын сүбэлэтэ ырыттиэн баалар дии ити олоххо олорбут дьон муударастарын сүбэлэрин ылынан эп киңэр онту ол хүбэниһин бил ылдаххан аны мин билигин холобура даанар бэйэбиттэн аҕа хаастаах дьоннор даже этэргэ билигин эмиэ иһин орто хааһыттан ааспыт киһи олордоҕум диһэ билигин бэйэбиттэн да эдэр дьоннор муудара үһүбэлээх буолахтана иһин биир хайым диһэ дьон сүбэтинэн ылынан уонна билиҥҥи олох темпетиттэн ыһыктыбакка хаҥаттан хаҥалары билэн көрөн атын дойдулартан хаалсыбакка

Отонна биллэн туран тон иһин биир э, кыра да дьыаланы улахан да дьыаланы иһин биир харчылаһара була дии. Э, Мээхэ ыччат ыччат ыччат үлэлээх булунара була дии. Ото һэ ол үлэлээх буолута иҥин һэп ол харчы буолута бу киһиттэн бэйэтиттэн тутулуктаан аама главное тилде киһиттэн бэйэтиттэн тутулуктаах холобура эн төһө да хаччылаах буолан бараҥҥын ол диэн хаччы бүтэх хааланар боло онтон болан эн күстээх санаалаах боллаххына эн хайдах баара ханнык баара ситуацияттан таххаххын сөп. Ну-ка, блин, кыдьыкаан да таһаҕасты. Те сөп Елена Николаевна наһаа үчүгэй кэпсэт. Кэпсээниҥ иһин махтал. Онуттан биһиги үгэс буолбут үрдээх үчүгэй туохтаахпыт. Бу бизнес-эргэһигэ Кыттыбыт киһи хайаан да ыллыахтаах диэтэр. Дьонум булара дьэ сыһыот анда болдун күнү күлээти. Оны булата биһиэхэ биһи көлүөнэҕэ бу аан дойду чатын сүрэҕэ диэн оттон хомсомоло барда бары даҕаны өрө туппут ырыабыт боллаҕа дии. Дьонон бо хүддээч үдэмийэ көмөлөһүөҕүн. Онон дьэ дуораччы ыллыахха. Хомсомоллук. Дьэ. Дьэ.

Дьэ, махтал наһаа үчүгэйдик олох дуйатыыппыт. Аны эн биһиги дьонун Елена Николаевнаҕа Светлана Очировалыны ыллаатын диэмин. Оннук. Өйдүү санай дьоҥы. Оннук. Онно булантан туох баар кэрэни бу сайымы чугаһаатта сааспыт чэлгиэн эрэ. Онон туох баар кэрэни, үтүөнү эн оҕолоргор, чугас дьонноргор, хаамай күндү доҕотторгор, тастаргар туох баар кэрэни баҕарарбыт уонна махталбытыр. Эйиэхэ бэйэҕитин махтал. Аныгы көрсүөххэ диир.